Sou, da géife mer ufänken. Ech begréissen Iech alleguerten häerzlech op eiser alljährlecher Pressekonferenz zur Rentrée an ech soen Iech Merci fir den Interessi, deen Dir fir d'Schoul a fir d'Bildungspolitik hei am Land weist. Ech stelle fir d'éischt d'Leit hei um Dësch vir. Mat Vera Dockendorfer, der Spriecherin am Enseignement Secondaire, d'Isabelle Bichler ass Presidentin vum Departement vun de Chargés de Cours, de Gilles Bestgen ass bäigouenden Zentralsekretär vum SEW-OGBL, Michel Reuter ass Spriecher am Enseignement Secondaire an de Frédéric Krier ass den Zentralsekretär vum SEW-OGBL. D'Situatioun ass um Terrain aktuell dramatesch an et geet engem groussen Deel vun eisen Enseignanten schlecht. KF-Studie, déi méintelaang zréckgehal gouf a vun där dunn op Demande vum Ben Polidori d'Données brutes an der zoustänneger Chamberkommissioun virgestallt goufen, déi schwätzt eng kloer Sprooch. Ronn 35 Prozent vun de Befrotene schwätze vu kierperlechen a ronn 45 Prozent vu mentale Gesondheetsproblemer opgrond vun hirer Aarbecht. 37 Prozent fille sech emotional ausgebrannt an 31 Prozent ginn un, kuerz virun engem Burnout ze stoen. D'Belaaschtung vun den Enseignanten huet also mëttlerweil e kritescht Mooss erreecht. Den John Hattie, dat ass en neuseelännesche Bildungsfuerscher, huet eng weltwäit bekannt unerkannte Metastudie gemaach, an där hie gekuckt huet, wat fir eng Faktoren een Afloss op de Lernerfolleg vun de Schüler hunn. An hie koum deemools zur Conclusioun, Only the teacher matters, den Erfolleg vun eise Schüler hänkt vum Enseignant of, net vun engem Curriculum, net vun der Unterrichtsmethod. Ween also evidenzbaséiert Bildungspolitik maache wëll, esou wéi de Ministère dat ëmmer erëm seet, dee kënnt net laanscht folgende Constat, Wa mir eng staark Schoul mat staarke Schüler wëllen, da brauche mir och staark Enseignanten. Duerfir fuerdere mir de Bildungsministère op, elo ze handelen, well de Ministère ass net nëmmen den Enseignanten dat schëlleg, mee och all eenzelne Schüler. Et geet net duer d'Symptomer ze behandelen, mee mir mussen d'Ursaache vun der Problem un der Wuerzel paken. D'Haaptursaache fir d'Iwwerlaaschtung vun eisen Enseignanten, déi si kloer an si si vilfälteg. D'schoulesch Inklusioun gëtt an der Ëffentlechkeet nach vill ze dacks schéi geriet, dobäi sinn d'Problemer bei der Ëmsetzung um Terrain massiv. D'Inklusioun ass wichteg, mee et gëtt se net zum Nulltarif. A genau do wiere mir bei deem éischte Problem, Mir kënnen déi tatsächlech gebrauchte Ressourcë fir d'Ëmsetzung vun der Inklusioun guer net chiffréieren. Et feelen Daten, esou seet den OEJQS et a sengem Rapport zur Inklusioun. An ouni eng Datebasis ass et onméiglech festzestellen, wéi vill Ressourcen tatsächlech gebraucht ginn, dovunner ofgesinn, datt den OEJQS dat feststellt, wat mir all Dag an de Schoulen observéieren, D'Donkelziffer vun deenen net gemeltene Schüler mat Förderbedarf, déi ass immens héich. Um Terrain rëselt och all Bildungsacteur de Kapp, wann ëmmer erëm behaapt gëtt, Et géif keng Waardelëschte fir déi néideg Hëllef vun oder an engem Kompetenzzenter ze kréien. Et kann een dat natierlech nenne wéi ee wëll, mee Fakt ass, datt mir an de Schoulen ëmmer erëm gesot kréien, et wier de Moment net méiglech Hëllef oder genuch Hëllef ze kréien, well keng Plaz am Kompetenzzenter fräi wier oder well et u Personal feelt oder well si an der Aarbecht ënnerginn an esou weider an esou fort. Wa mir haut dee néidegen Know-how hu fir Kanner zum Beispill mat Dyslexie, auditive Problemer, motoresche Schwächten an esou weider ze fërderen, esou stousse mir bei Kanner, déi an Däitschland Systemsprenger genannt ginn, un eis Grenzen. Et kënnt ëmmer méi heefeg vir, datt Kanner op Grond vu grousse sozio-emotionale Problemer net oder net iwwert ee ganzen Dag beschoulbar sinn. Wa Schéieren a Still fléien, da kënnt d'Schoul mat hire momentane Moyenen un hir Grenzen. Vill Schoule funktionéieren dofir mat engem Noutfallplang, Pompjeesplang oder wat et dann, wéi een dat ëmmer nenne wëll, an dës Kanner ginn da vu Stonn zu Stonn vun engem aneren Intervenant oder Enseignant, zum gréissten Deel ausserhalb vun der Klass, beopsiichtegt. Dat ass an eisen Ae guer keng Inklusioun, wa Kanner zwar moies zur selwechter Schoulentrée erakommen, mee dono quasi net méi am Klasseverband funktionéiere kënnen a baussent der Klass eent zu eent betreit ginn. An dëser Kanner gëtt et gefillt, well Zuelen hu mir jo och do keng, ëmmer méi. Dës falsch verstanen Inklusioun huet awer nach eng Rei aner Auswierkungen. Esou falen zum Beispill reegelméisseg eng Rei vun Ënnerstëtzungsmesuren, wéi den Appui pédagogique fir Kanner mat schouleschem Fërderbedarf ewech, well all Hand gebraucht gëtt, fir déi verhalensopfälleg Kanner ze geréieren. Mir mussen hei de Courage hunn, driwwer nozedenken, ob dës Kanner, déi no Hëllef jäizen, keng aner Zort vu Beschoulung oder therapeutescher Betreiung brauchen, mir sinn dëse Kanner eng uerdentlech an eng gutt iwwerluechte Prise en charge schëlleg. Ausserdeem duerfe mir net d'Wuelbefanne vun deenen anere Schüler an den Enseignant liichtfankeg op d'Spill setzen. Den däitsche Bildungspolitiker a Journalist, de Matthias Brodkorb, dee schreift, datt Inklusioun zwou pädagogesch Grenzen huet, engersäits d'Wuel vun alle Kanner, an anerersäits d'Leeschtungsfäegkeet an d'Gesondheet vum Enseignant. Mir fuerderen, dass e kloert Konzept ausgeschafft gëtt fir Kanner mat groussem sozio-emotionale Fërderbedarf, déi sougenannte Systemsprenger, an dass déi néideg Ressourcen zur Verfügung gestallt ginn, fir dass dës Kanner endlech adequat Hëllef kréien. Ee weidere Problem fir eis Enseignanten ass deen administrativen Opwand, dee keng Verbesserung um Terrain bréngt. Den Enseignant, dee gëtt kujenéiert a beschäftegt mat Rapporten, Observatiounen a Reuniounen, muss sech rechtfertege firwat hien no Hëllef freet, fir dass dann no ronn engem Joer, wann et da séier geet, nach ëmmer keng oder wéineg Hëllef ukënnt. Um Bildungsministère ass dee Message verstan ginn, och wann nach vill ze maache bleift an den SEW do schafft. Ech schaff do mat am ministeriellen Aarbechtsgrupp fir d'Simplification administrative. Do si mir also op engem gudde Wee. Da géif ech och nach gären op d'Gouvernance ze schwätze kommen. Eng ënnerstëtzend a gutt gefouert Regionaldirektioun ass eng reell Plus-value fir den Enseignant um Terrain. Mee mir kréien awer reegelméisseg Doleancen eran, wou eis Membere sech net gutt behandelt oder souguer drangsaléiert fillen. Als SEW intervenéiere mir an dëse Fäll an zesumme mat den Direktiounen an de Beamte vum Ministère siche mir no Léisunge fir ee gangbare Wee fir alleguer Bedeelegter ze fannen, An an deenen allermeeschte Fäll klappt dës Zesummenaarbecht och ganz gutt. Et ass eis allerdéngs zu Ouere komm, dass vereenzelt Memberen aus Regionaldirektioune probéiert hunn, Enseignanten ënner Drock ze setzen, wat d'Ënnerstëtzung an d'Zesummenaarbecht mat eiser Gewerkschaft betrëfft. Mol gouf probéiert erauszefannen, wéi eng Enseignanten sech un eis gewannt haten. An anere Fäll goufen d'Enseignanten opgefuerdert, op Social Media eis Beiträg an Communiquéen ëmi weider ze deelen. An och gouf gesot, dass et kee Wäert huet, sech an eng Gewerkschaft ze mellen oder hir Ënnerstëtzung ze froen. Mir wëllen hei an aller Däitlechkeet drop hiweisen, dass esou Versich, Enseignanten dovunner ofzehalen, hir Gewerkschaft ze ënnerstëtzen oder sech un eis ze wenden, géint d'Recht op gewerkschaftlech Organisatioun verstoussen. Mär verlaangen, dass dës Praktiken direkt ophalen a fuerderen eng Sensibiliséierung vun de Féierungskräfte fir d'Rechter vun den Enseignanten. An de Volet Wuelbefannen a Gesondheet vum Enseignant passt och den Dossier vun der Voie de préparation. Mir haten d'lescht Joer eng grouss Enquête gemaach mat erschreckende Resultater, quasi deckungsgläich mat de Resultater vun der KF-Studie. Hei si mir dann och vum Ministère empfaangen a gehéiert ginn. Allerdéngs si mir bis elo op daf Ouere gestouss mat eiser Fuerderung vum Eropsetze vum Akt 72, enger zousätzlecher Dechargestonn fir Reejoen, méi ESEPS-Leit geziilt an der Voie de préparation, souwéi Coop-Klassen an all Schoul, déi eng Voie de préparation ubitt. Virun der Summervakanz huet dunn de Ministère nach eng Ëmfro bei deene Concernéierte lancéiert, fir de Problem nach méi genau ze cernéieren. An déi Resultater solle mer elo am Hierscht op engem Meeting virgestallt kréien. Éischt Mesurë sollen dann am Fréijoer ugekënnegt ginn. Mir bleiwen hei natierlech um Ball a mir hoffen op eng gutt Zesummenaarbecht mam Ministère. Fir d'Qualitéit vun eisem Bildungssystem ze sécheren, musse mir eis Enseignante stäerken. Dozou gehéiert an éischter Linn natierlech och d'Aus an d'Fortbildung. Och den John Hattie zitt a senger Metastudie d'Konklusioun, dass d'Ausbildung vum Enseignant e positiven Effekt op d'Bildungschancë vun de Schüler huet. Mir fuerderen dofir, dass d'Chargés de cours d'Méiglechkeet kréien, eng berufsbegleedend Beruffsausbildung ze maachen. A wat de Quereinsteiger betrëfft, sou gesi mir dës just als sënnvoll Ergänzung an Zäite vu Penurie. Mir fuerderen, dass de Quereinsteiger-Modell zäitlech limitéiert gëtt. Fir eis Enseignants staark ze maachen, bidde mir als LCW eisen Enseignants schonns zënter ronn véier Joer eng Formatioun zu hirer Karriär an hire Rechter a Pflichten un. Dës Formatioun Dës Formatioune fannen e ganz groussen Uklang a well an eisen Aen nëmmen e gutt informéierten Enseignant och e staarken Enseignant ass, wäerte mir och an Zukunft dës Formatioun weider ubidden. D'lescht Joer hu mer eng ganz Rei vu Schoulkonfer vu Konferenzen ugebuede mat dem Schwéierpunkt Inklusioun a Bildungsgerechtegkeet. Als Gewerkschaft gesi mir et eis als eis Pflicht, eis Enseignanten iwwert déi neitsten Erkenntnisser an der Bildungsfuerschung um Lafenden ze halen. Doriwwer eraus bidden dës Konferenzen d'Méiglechkeet, sech iwwert Erfarungen, Erwaardungen a Schwieregkeeten um Terrain auszetauschen. Zousätzlech zu dëser Offer wäerte mir nach ab dëser Rentrée eng Campagne géint Mobbing lancéieren. Mir hate schonn eng Campagne géint Mobbing am Enseignement supérieur an an der Recherche gemaach an lancéiere lo eng änlech Campagne fir de Fondamental an de Secondaire. Mir hunn eng Broschür ausgeschafft, Dir hänkt hei un der Tafel, esou wéi Plakater, a wäerten Informatiounsversammlungen zu dësem Thema ubidden. Och hei ass et eist Zil, eis Enseignanten ze stäerken an hinnen déi richteg Outile ginn, fir a schwierege Situatioune sécher a souverän ze handelen. Zesummefaassend wëll ech nach eemol betounen, den Enseignant ass d'Fundament vun eisem Bildungssystem. Only the teacher matters. Wa mir eng erfollegräich Bildungspolitik wëllen, da musse mir eis Enseignant stäerken, mir mussen hinnen de Réck stäipen, respektiv fräi hale fir datt si sech op hir Käraufgab, nämlech d'Ënnerriichten, konzentréiere kënnen. Mir fuerderen dofir en Iwwerdenke vun der aktueller Inklusiounspolitik an d'Schafe vun enger nationaler Datebasis zur Scolarisatioun vun ESEP-Schüler, eng Vereinfachung vum prozeduralen Opwand, Spezialiséiert Personal wéi Psychologen, Logopeden, etc. An de Schoulen, Sensibiliséierung zu de Rechter a Pflichte vum Enseignant, souwuel fir d'Enseignant wéi och fir Féierungskräften. Kloer Prozeduren an eng Ulafstell fir Enseignanten am Fall vu Konflikter oder wa Gewalt am Spill ass. Verbesserung vun den Aarbechtskonditiounen an der Voie de préparation, en zweete Bildungswee fir d'Chargés de cours souwéi d'zäitlech Limitéierung vum Quereinsteigermodell. Mir fuerderen de Ministère op, d'Suerge vum Terrain eescht ze huelen, d'Resultater vun der KF-Studie eescht ze huelen an de Fokus op Moossnamen ze leeën, déi den Enseignant entlaaschten a stäerken. Well nëmmen esou kënne mir eise Bildungssystem laangfristeg verbessern. Staark Enseignant fir eng staark Schoul mat staarke Schüler. Ech ginn dann d'Wuert weider un d'Vera Dockendorf vum Enseignement secondaire. Jo, merci. E groussen Deel vun der Aarbecht, déi mir als SEW maachen, dat passt elo bei de Punkt staark Enseignanten an och eben déi Problemer, déi mer haten. Mir haten am Summer Schlagzeilen zum Mamer Lycée. Dat ass Saache wéi am Mamer Lycée passéiere sinn eigentlech géieren zu eiser Käraarbecht als Gewerkschaft. Esou Problemer gi méi oft un eis erugedro. Oft sinn et vereenzelt Problemer a Schoulen, mee mir erliewen awer och ëmmer méi, dat mer wierklech Heefungen a spezifesche Lycéeë kréien, wou mer da kënnen dovun ausgoen, dat et wierklech e strukturelle Problem an deem Lycée eeben ass. De Gang an d'Press ass éischter eng Ausnahm an dëser Aarbecht bei eis. Also dat war elo am Mamer Lycée, ass et ebe sou un d'Press komm, am LTB virun engem Joer, wou och Problemer waren, waren och mir et net, déi un d'Press komm sinn. Mee wann d'Problemer extrem grouss si kann et ebe mol an d'Press kommen. Déi Problemer, déi mer do rapportéiert kréien, déi reechen ebe vu respektlosem Ëmgang mam Personal vun der Direktioun bis hin zu Harcèlement moral oder rezent souguer illegaler Iwwerwaachung op der Aarbechtsplaz, wou Leit, dozou ugestallt goufe vun der Direktioun, se krute mat rapportéiert, fir eben iwwer aner Kolleegen ze berichten, wat déi dann eben soen a sou weider. A wéi gesot, mir stelle fest, datt et zu enger Heefung vu sou enge Problemer kënn. An d'Fro stellt sech, firwat kënn et zu sou enger Heefung? An do ass d'Äntwert relativ villschichteg. En Deel vum Problem läit doran, datt 2060 déi al Proffecomitéen ofgeschaaft goufen an ersat goufen duerch de Comité de la Conférence au Lycée, an déi personal Vertriedung gouf eigentlech geschwächt. Also de facto huet déi iwwerhaapt keng Verhandlungspouvoir. Et ass eigentlech ëmmer, wann en Desaccord besteet, ass d'Direktioun déi awer d'lescht Wuert huet. Do war eng Gesetzesännerung, virdru war et awer de Minister dee misst iwwer esou Problemer decidéieren. Et gëtt och, anescht wéi am Privé, gëtt et bei eis an de Schoule keng gewerkschaftlech delegéiert Personaldelegatiounen. Esouguer mir, déi mir hei als Gewerkschaftsvertrieder sëtzen, sinn eigentlech net aneschters geschützt wéi all anere Fonctionnaire oder Employé beim Staat. An hei ass de Staat net ganz konform zu där 2001 vun him ënnerzeechenter EU-Conventioun 151 iwwert d'Aarbechtsrelatiounen an der Fonction publique, déi eigentlech beseet, dat gewerkschaftlech Aktivitéiten an Affiliatioune keen Nodeel duerfen hunn. Mir hunn, d'Madamm Damier hat schonn aus verschiddene Fäll eben aus dem Fondamental erzielt, dee rezenteste Fall, dee mir haten, deen eis do schockéiert huet, wou mer soen, dat ass wierklech en Agrëff an déi gewerkschaftlech Fräiheet. Mir hunn e Bréif geschriwwen un ee Lycée am Süden, an deem mer op verschidde Problemer opmierksam maachen. Déi gouf wärend enger Plenière, dat heescht déi Versammlungen, wou all d'Personal zesummekënnt, vun der Direktioun projezéiert an ee Member vun der Direktioun sot se krute mat rapportéiert, dat d'Leit net solle bei den SEW lafe wa se Problemer hunn, mee dat solle bei den Direktiounen uschwätzen. Aner Rapporten, déi mer scho méi laang héieren, da bei esou Einführungsveranstaltungen, dat och gesot gëtt, mir sinn eng grouss Famill, Dir braucht keng Gewerkschaft zum Beispill. En Deel vun der Äntwert, firwat et weiderhin zu esou Heefunge vu Problemer an eise Schoule kënnt, ass awer och, datt ëmmer méi Employéen ënnert dem Minister Meisch agestallt goufen. Do huet eng rezent parlamentaresch Ufro vun der LSAP-Deputéiert Francine Closener gewisen, datt den Taux vun den Employéen am Secondaire an deene leschte fënnef Joer ëm gutt 3,4 Prozent eropgaangen ass. Konkret heescht dat, datt aktuell. Am leschte Schouljoer 622 Employéë méi an eise Lycéeë schaffe wéi dat nach viru 5 Joer de Fall war an dëst Schouljoer wäerte sécher erëm eng Rëtsch Employéë bäikomm sinn. Firwat ass dat problematesch? En Employé an der Fonction publique huet eigentlech guer kee Kënnegungsschutz, wann e manner wéi 10 Joer am CDI schafft. En ass souguer manner geschützt wéi e Salarié am Privé, wou et ëmmerhi gewësse Schutz gëtt virum Licenciement abusif oder gewësse finanziell Entschiedegungen am Fall vun engem Licenciement, déi no Déngschtalter gestaffelt sinn. Dat heescht, mir erliewen et ëmmer erëm, dat Employéë wierklech wéinst geringfüngegem Feelverhalen einfach de Kontrakt gekënnegt sëtzen an dann ouni Entschiedegung einfach op der Strooss sëtzen. Dann erënnere mer dorun, dat csv an hire Wahlpréiesteng awer versprach huet, d'Verbeamten, Eng Reform vun der Fonctionnarisatioun ass versprach. Do appelléiere mer un de Minister Wilmes, dat dann och duerchzezéien. Dat géif eis hëllefe fir endlech erëm méi Beamter eranzekréien an eis Schoule wéi Employéen. A mir fuerderen och fir déi Employéen, déi do sinn, deen nämlechte Kënnegungsschutz wéi beim Fonctionnaire, deen eben och eng Échelle des sanctions virgesäit, esou dat een net bei engem geréngfügege Feelverhalten direkt gekënnegt kritt. Ee weideren Deel vun der Äntwert, firwat et zu esou enger Heefung vu Virfäll kënnt, eise Beobachtungen no, ass och, datt et an der Fonction publique keng fonctionéierend Ulafstell fir Mobbing gëtt. D'Madame Damé hat et schonn ugeschwat, datt eigentlech 2007 ee Gesetz komm, wat eng Commission spéciale virgesinn huet, geschaf huet, wou dann eebe Mobbing-Affer sech kënne melden an déi hätt dann d'Fäll analyséiert an och Recommandatiounen dann eeben erstallt, fir den Affer ze hëllefen. Déi ass awer net, de facto besteet déi eigentlech net, dat opgrond vun engem Urteel vum Verfassungsgericht, well d'Gemengebeamte waren do mat deem Geseches net berücksichtegt ginn. Dat heescht, eigentlech misst ee just Gemengebeamten deenen och d'Méiglechkeet ginn, déi Commission spéciale an Usproch ze huelen an d'Gesetz kéint funktionéieren. Dat ass awer am Moment net geschitt. Mir hunn an der Fonction publique keng Ulafstell fir Affer vu Mobbing. Mir hu just e Service psycho-social de la fonction publique, deen éischter mat Psychologen dann e bësselchen therapéiert, e bësselche bei deenen Demarchen hëlleft, déi et aktuell ginn, mee et gëtt keng Ulafstell. Dowéinst fuerdere mer, datt déi erëm reaktivéiert gëtt. Alleng an deene leschten zwee Méint hu mir als SEW dräi Demandes de protection wéinst Harcèlement moral eragereecht, dräi! Et besteet wierklech e grouse Malaise an eise Schoulen. wéi dat eben och rezent de Mamer Lycée weist, an eng Ulafstell fir Affer vun Harcèlement moral ass dréngend noutwenneg. Dozou wëll mer och nach soen, dat eis am Summer dann opgrond vun de Pressenartikelen déi Plaintekommissioun am Mamer Lycée versprach gouf. Bis elo hu mer keng Nouvellen dozou. Dat weist, wéi wéineg eescht de Ministère mat dem Well-being vun den Enseignanten ëmgeet. En anere Problem, mat deem d'Enseignanten an de Schoule confrontéiert sinn, ass awer och leider d'Thema Gewalt an de Schoulen, souwuel am Fondamental wéi och am Secondaire. Datt de Problem reell ass, weist eng Statistik aus enger rezenter parlamentarescher Ufro. Am Schouljoer 22, 23 goufen et an de Lycéeë knapp 70 Renvoie wéinst Gewalt, dovunner 63 Gewalt, 5 Droe vu Waffen. Et si just déi Renvoien, déi zum Thema Gewalt sinn. Et waren nach aner Renvoien natierlech. An et gi keng konkret Zuelen. Och hei, schätzungsweis gëtt dovunner ausgaangen, dat d'Police 120 Mol huet missten an de Lycéeën intervenéieren, statistesch gesinn also dräi bis véier Mol d'Woch. Dobäi kënnt eiser Aschätzung no eng grouss Donkelziffer vu Fäll, déi net gemellt an net statistesch erfaasst goufen. An hei gëtt eiser Erfarung no villes léiwer ënnert den Teppech gekiert wéi konkret ugaangen. Nodeems mir zum Beispill duerch Memberen ugangs des Joers dorop opmierksam gemeet hunn, dat an engem grousse Lycée am Süden ee Schüler gedrot huet e Messer mat an d'Schoul ze bréngen an d'Enseigne gesot hunn si géifen sech onsécher fillen, d'Direktioun gefrot hunn ob se d'Police kéinte kontaktéieren, wat net geschitt ass, hu mer de Ministère kontaktéiert. Mir hunn och e Bréif geschriwwen fir konkret ee Guidelines ze kréien wéi d'Enseignen an deem Fall kënnen eben oder sollen reagéieren an dat ass säit Mäerz, dee Bréif gouf am Mäerz geschitt, ouni Äntwert bliwt. Dat weist einfach, wéi wéineg de Ministère bereet ass, d'Enseignanten ze stäerken, wéi vill ënnert den Teppech gekiert gëtt an och wéi wéineg wichteg et dem Ministère ass, d'Enseignanten ze stäerken, fir déi Herausfuerderungen, déi als Eenzelfäll, mee leider awer jiddweree vun eis an eisem Beruffsliewen eng Kéier wäert begéinen. Als SEW hu mir dorops hin en Interview mam Procureur général adjoint vum Parquet vum Service Jugendschutz gefrot. Dee wäerte mer deemnächst publizéieren. Dat passt och an eis Campagne zum Mobbing, also fir d'Pensiounsser vun eisem Ministère nozehuelen an d'Enseignante staark ze maachen. Ass et eis als SEW ganz wichteg fir d'Enseignanten eben ze stäerken, fir si iwwert d'Rechter opzeklären, fir se hinnen Tuyoen ze ginn, wéi se sech kënne wieren, wa se Affer vu Gewalt, vu Mobbing etc. Ginn. Mir wäerten, wéi gesot, mir hunn do eng Affiche, déi wäert an d'Schoule geschéckt goen. Mir hunn déi Broschür, déi mir och wäerten ausdeelen. Mir hunn eng Formatioun mat enger Affekotin iwwert de Mobbing gemaach. A mir wäerten och eng grouss, ëmfaassend Ëmfro zum Bien-être an de Schoule maachen, souwuel am Secondaire wéi och am Fondamental. A mir wäerten se och net réischt no zwee Joer publizéieren, wéi dat den Här Meisch mat verschiddene Studie gäre mécht, mee mir wäerten se dann dëst Schouljoer nach publizéieren. Voilà, an dowéinst den Appell un eis, ass och un d'Politik, Loosst eis de Malaise an de Schoulen eescht huelen, ugoen. Nëmme esou kënne mir laangfristeg dem Personalmangel an och dem Burnout an eisem Secteur entgéintwierken an eis Enseignante stäerken, fir eben och staark Schüler ze hunn. An domat soen ech Merci a ginn d'Wuert weider un mäi Kolleeg Michel Reuter. Voilà. Gudde Moien. Ech mengen, nodeems d'Madame Dammé an d'Madame Dockendorf schonn iwwert d'Stäerke vum Enseignant a senger Roll geschwat hunn, wollt ech nach vläicht op e puer pädagogesch a strukturell Schwächten aus dem Secondaire drop agoen, well do mer d'Gefill hunn, dass de Schüler net ëmmer gestäerkt gëtt. Ech mengen, de Lëtzebuerger Schoulsystem gëtt ëmmer méi zerstéckelt an digitaliséiert. En offréiert de Schüler ëmmer méi divers an individualiséiert Optiounen. Et ass flott, wann de Schüler e Choix huet, mee dee Choix muss awer moderéiert ginn, zu engem, zum engem par rapport zu de Fäegkeeten an de Pläng vun de Schüler an zum aneren awer och zu der Finalitéit vun der Schoul an der Realitéit um Lëtzebuerger Aarbechtsmarché. An an deem Kontext wollt ech op dräi Punkten agoen, déi als, als SEW-OGBL-Département secondaire, aktuell beschäftegen. Dat Éischt, dat soe mer scho laang, dat ass d'Orientatioun am Cycle inférieur. Ech mengen, dat ass näischt Neies. Do missten einfach d'Critères de promotion an d'Orientatioun op d'Leescht geholl ginn, fir einfach de Schüler e bessere Choix ze erméiglechen, fir datt se dat néidegt Wëssen an d'Kompetenzen hu fir am Enseignement général oder an der Formation professionnelle weiderzekommen. A virun allem am Kontext vun der Orientation an Formation professionelle stelle mer fest, dass d'Kluft tëscht de Schüler am Cycle inférieur an der Aarbechtswelt ëmmer méi grouss gëtt. E mannerjärege Schüler, deen säi Schoulwee seriö a konsequent mécht, steet quasi an enger Konkurrenzsituatioun mat méi ale Schüler oder Ex-Schüler, déi méi erfahren, awer och e méi mouvementéierte Vécu hunn, fir Accès zu Stagen oder Apprentissage-Plazen ze kréien. Initiative wéi den Diplom Plus fir Premièresabsolvente si sécher luewenswäert, mee fir e jonke Schüler am ESG gëtt doduerch den Accès op d'Stagen nach vill méi komplizéiert. Do kann eis de Ministère dann ëmmer lapidar soen, dass vill Stage an Apprentissageplazen net besat ginn, mee wann dat esou ass, muss ee sech d'Fro stellen, op all déi Investitiounen a blénkegt Informatiounsmaterial vun de Schüler a vun de Schoul, pardon, a vun de Servicer net besser anescht ugeluecht wären. Mer si frou, dass de Besoin um Niveau vum Cycle inférieur am ESG och vu Säite vun der Regierung erkannt ginn ass, well am Regierungsprogramm gëtt dee Punkt jo och. erwähnt a gesot, dass do eng Analys soll stattfannen. Bis elo ass leider net vill do geschitt a mär hoffen, dass dee Punkt net just e kosmetescht Zougeständnis vum neien, alen Educatiounsminister un den neie Koalitiounspartner war. Et muss sécher eppes an deem Beräich geschéien, mee et riskéiert bis zum Schluss vun der Legislaturperiod erëm am Tirang ze verschwannen. Mir als SEW wäerten natierlech do dohannert bleiwen. En zweete Punkt, deen am Moment nach e bësse kleng ass, mee doe elo wahrscheinlech an Zukunft vill méi, vill méi grouss Ausmaasse wäert huelen, dat ass den internationale Schoulsystem. En huet e richtege Boom ausgeléist. Vill Schüler zu Lëtzebuerg ginn haaptsächlech op déi international Schoulen, well se sech opgrond vun hirer Sproochesituatioun am traditionelle Schoulsystem benodeelegt spieren. Si profitéieren deemno vun der neier Offer, mee am Endeffekt ass et awer éischter e System, deen op akademesch Studien ausgeriicht ass. An dofir, an deene leschte Jore muss mer feststellen, dass ëmmer méi Schüler aus dem Enseignement international an den Enseignement général oder an d'Formation professionnelle wëlle wiesselen. An deem Kontext huet de Ministère en internt Aarbechtspa-beier ausgeschafft, fir den Iwwergang vum Enseignement international an de Lëtzebuerger System méi einfach ze maachen. Mee dee Pabeier weist d'Limitten, op déi d'Schüler stoussen, wann de Schüler zum Beispill eng Sproochekombinatioun vu Portugisesch als L1, also Éischtsprooch, an Englesch als L2, Zweetsprooch, gewielt huet. dann ass hien u sech un de Wuelwolle vun enger Direktioun ugewisen, d'Direktioun vum neie Lycée, well do nëmmen eng Admission conditionnelle sur dossier méiglech ass. Fir eis als SEW missten déi Krittäre vill méi transparent an ëffentlech sinn. Virun allem misst een och deene Schüler, déi Portugisesch an Englesch als Haaptsproochen huelen, informéieren, dass d'Transitioun an de Lëtzebuerger Schoulsystem an och d'Formation professionnelle an den Aarbechtsmaart méi problematesch gëtt. Fir an engem DAP zum Beispill direkt ugeholl ze ginn, muss eng Sprooch vun den zwou, also entweder L1 oder L2, Däitsch oder Franséisch sinn. An och wann et mëttlerweil vereenzelt DAP-Formatiounen op Englesch ginn, wier et awer schued, wann de wa Schüler keen Accès op en DAP hätten, wéinst hirer Sproochsituatioun, wou een u sech hätt kéinte méi fréi remédiéieren. Fir den Diplom vum Technicien gesäit et iwwregens ähnlech aus. An eisen Aen misst de Choix vun de Sproochen an de staatlechen internationale Schoulen der Situatioun an der nationaler Educatioun an um Aarbechtsmarché Rechnung droen, well vill Schüler riskéiere kee Fouss méi ze faassen, wann et am internationale System net méi weidergeet. Ech muss awer och dozou soen, dass mär als SEW Département Secondaire och e gudden Austausch mam Service Lab Formation professionnelle hunn, wou mer eis regelméisseg gesinn a probéieren, déi Saachen unzeschwätzen. Der kënnt Iech denken, mär leien net ëmmer op enger Linn, awer mär hoffen, dass dee konstruktiven Echange och an den nächste Jore wäert weider undaueren. An dann als leschte Punkt wollt ech nach d'Digitaliséierung uschwätzen. An der Lescht ass jo an der Press vill iwwert de sougenannten Handyverbuet a verschiddene Lëtzebuerger Schoulen diskutéiert ginn. Ech mengen, als SEW si mer der Meenung, dass eng Reduzéierung vun oflenkende Gadgete wéi dem Handy an der Schoul duerchsaus sënnvoll ass. Wann een dann nach gesäit, wat fir eng Roll den Handy bei Mobbing oder Cybermobbing spillt, mécht et nach méi Sënn, d'Schoul zu enger handyreduzéierter Zon ze maachen. De Minister Meisch ass sech dëser Problematik och bewosst an huet virun der Vakanz déi verschidden Acteuren an der Educatioun, dorënner och den SEW, consultéiert. An net méi spéit wéi leschte Samschden huet den Här Meisch e groussen Artikel am Lëtzebuerger Wort verëffentlecht, wou heen déi digital sozial Verwahrlosung vun haaptsächlech de Jonken an eiser Gesellschaft bedauert a fir e gesonden Equiliber am Ëmgang mam Handy a mat digitale Medie plädéiert. Mir si frou, datt de Minister elo anscheinend eppes gemierkt huet, wat den SEW, schonn zënter quasi zéng Joer monéiert. Anersäits gëtt een awer d'Gefill net lass, datt deen Artikel just en Deel vun enger PR-Campagne vum Ministère ass, fir an der Handyverbuet-Debatt gutt do ze stoen, ouni sech verbindlech mussen ze positionéieren. Sou ass den Artikel och passend vag, ouni konkret Pisten ze nennen. Als SEW maache mer eis natierlech do och Gedanken an do wollte mer e puer Piste vläicht. hei erwähnen. Ech mengen, wann déi Jonk den Equiliber tëscht realer an digitaler Welt net méi hunn, ass et dann un der Schoul, fir den Desequiliber nach ze verschäerfen duerch Tablets a GoGo an digitale Klassebicher a bichelcher, virun allem a jonke Joren. De Minister seet ëmmer, dass et op d'Elteren ukënnt, mee et ass awer och d'Roll vum Ministère, d'Schoulen an d'Enseignanten ze stäerke mat klore pedagogesche Konzepter, wat d'Medien ubelaangt. Ech mengen, et geet net duer, datt ee just den Handy uschwätzt, wann d'Kanner an der Schoul virun iPade sëtzen, viru Computere sëtzen. Den Handy ass net dat Eenzegt, wat ee muss diskutéieren. Mär wësse ganz kloer, datt op de Klassen am Cycle moyen a supérieur an an der Formation professionnelle d'Tablets eng Plus-value sinn. Ech mengen, op villen Aarbechtsplaze kënnt een net méi laanscht. de Computer sou mol sou, mee den Notze vun digitalen Outillen ass extrem ënnerschiddlech ofhängeg vu Schoul zu Schoul an och par rapport zu deene verschiddene Joergäng. Natierlech kuckt een an esou Situatiounen, wat ronderëm eis funktionéiert. An an de skandinavesche Länner an zum Beispill a Schweden gesäit et no engem Trend zu engem Retour zu méi traditionelle Methoden Aus, well ee festgestallt huet, dass d'Schaffen op Tablets negativ Folge fir d'Entwécklung vu verschiddene Kompetenze wéi zum Beispill der Schreifkompetenz huet. De schwedesche Karolinska Institut huet 2023 e Rapport verëffentlecht, wou se och verschidde Facteuren erwänen, déi. en Afloss hunn op d'Digitalitéit an der Educatioun. Ech wollt do just op zwee Punkten agoen. Dat eent ass, de Karolinska Institut schwätzt vun Durabilitéit. Ech menge wann ee sech am Moment an de Schoulen ëmkuckt an och mat Kollege schwätzt, déi sech ëm Projete wéi de One-to-One këmmeren, kritt een iergendwéi d'Gefill, wéi wann dat gëllen Zäitalter vum iPad fir jiddereen sou lues op en Enn kënnt a méi eng streng Rationaliséierung stattfënnt. Mee ass dat wierklech wéinst pedagogeschen Enjeuen oder huet dat just eppes mat Spuermoossnamen ze dinn? A wéi durabel kann e Projet sinn, wann d'Hardware net méi disponibel ass? An eisen Aen geet d'Durabilitéit vun der Digitaliséierung iwwert konkret pedagogesch Inhalter a Kompetenze fir dat digitaalt Zäitalter, net nëmmen iwwert d'Stocke vun de groussen Tech-Giants. Den zweete Facteur, wou et en, wou erwähnt gëtt, ass de pädagogesche Wäert. De Minister seet a sengem Interview vun e Samschden, d'Limitéiere vun den digitale soziale Medie steet net am Géigesaz zum digitale Léieren. Do huet e Recht. A vill engagéiert Enseignante maachen och eng super Aarbecht an deem Beräich. Mee et muss ee sech awer d'Fro stellen, ob et net un der Zäit wär, fir méi stringent Recommandatiounen um Niveau vum Ministère ze entwéckelen, fir de Schüler erëm en digitalen Equiliber ze ginn. An deem Kontext wier et och gutt, wann d'Programmkommissiounen an d'Equipe curriculaire sech deem Dossier géifen unhuelen, fir ze kucken, wéi een dat digitaalt an analogt Léieren am beschte ka kombinéieren, fir datt de Schüler manner, awer méi sënnvoll Screentime an der Schoul huet. Nach gëtt den Tablet ze oft als Spillsaach vum Schüler ugesinn an net als Outil. Dofir plädéiere mer als SEW fir eng evidenzbaséiert, ganzheetlech Analys, wat d'Digitaliséierung an der Educatioun an der Ära Meisch fir Konsequenzen hat, positiver an negativer, fir an Zukunft kloer Richtlinnen ze hunn, déi flächendeckend gëllen a sou zum Deel, a sou en Deel zum Equiliber tëscht digitalem an traditionelle Léiere bäidroen an d'Bildungsgerechtegheet garantéieren. Am Moment gesäit et esou aus, wéi wann dem Minister säi Coding net méi de Passepartout wier, mee datt a verschiddene Momenter awer nach ëmmer muss zum gudden ale Schlëssel gegraff ginn, fir d'Dieren opzemaachen. Ech soen Iech Merci. Dann soen ech Iech Merci fir Är Gedold a fir d'Nolauschteren. Merci.